Ba taun semilan belas tujuh puluh semilan, siku anembiak Raja Angkat marai labuh ari Berendau. Begulai baru enggau ini Manang. Pengingat tu dipedua Ucho Lejan nyadika nama Karung. Lejan sekula ba sebengkah school ba Ulu Sungai, Ucho. Udah abih ke misi ujung minggu Lejan enggau Petunggal iya mega mulai kediri ngagai Buding. Udah datai ba Buding lemai nya Lejan beradu deka nurun laban maia nya bisi kelas malam. Kenu ku Lejan uchu taun nya Menua sida le jan. Bedau bisi karan, picit sing nya meh dikena nurun ari buding ngelawa bilik kelas. Lejan enggau bakih iya benama Lika laun nurun ari buding laban ti agi ngaga kerja rumah asuh pengajar minggu dulu ucau Lika sama kelas enggau Lejan ba bilik buding. Sida lejan nya ucau bisi dua iti kati iya dua ringkat puang nadai orang. Kati iya sebuah enda jauh ari pintu penama buding sebuah agi semak mua empelua. Jam iya nya kira udah lalu pukul tujuh lemai pia. Bala nabiak bukai mega udah nurun magang. Taja pen sida berengkah kelas jam lapan malam. Berumban meh lika enggau Lejan ngaga kereja rumah seduai iya ucau. Lejan ti ngaga kereja rumah nya tadi nunga pintu penama buding. Lika nunga mua empelua. Reti iya, lika enggau Lejan tu tadi ngaga kereja rumah betunga enggau pangan diri. Benung seduai sebakih kisuk ngaga kereja rumah. Nah bukai mukai, seduai sebaki ah bisi ninga munyi orang nurun ari katil puang nya ucau. Tang meh seduai sebaki ah. Enda nemu bagi katil puang siti ni. Bisi orang bedau nurun kelas tadi pia lika, ku Lejan ucau nanya baki ah iya lika. Enteh, nadai ga ku meda orang. Ko Lika ga nyaut tudah lejan ucau. Meda baka nya. Enda ga seduai kiruh endal. Enda lama udah nya, dinga seduai iya. Bisi munyi orang nyabak tunga ke katil puang semak mua empelua. Ndai. Sapa ga nyabak nya Lika? Pia ko Lejan ucau nanya bakih iya Lika. Enda nemu aku. Kada enda bala ne biak beduan tua nya deh. Pia ko lika ga ucau. Api lampu bisi meh nya dia tang meh. Enda tentu tampak iga ucau. Laban ngena inyin api sekua. Lejan, aram tua meda sapa orang ti beduan tua nya. Kenu ko lika ucau. Lejan nadai ga mayuh jako senurut utai ko lika aja. Nyau meh seduai iya ngelawa kati puang nya ucau. Lejan mai picit dulu lika entudi ari belakang. Iya meh seduai sebakih nyau semak kati puang semak mung pelua dia lejan meda nembiak indu siku duduk melakangka seduai iya benung nyabak siku-siku. Lampu pichit seduai sebakih kulap-kulap aja menyau uchauk. Kira ke sedepa meh penyawa seduai ari enam biak indu ti benung nyabek nya tadi. Enda mukai-mukai. Pala enam biak indu nya tadi te bepeling, belubah-lubah, malik ngagai lika enggau lejan uchauk. Penyelai iya ku kita uchauk, tubuh enam biak indu nya tadi agi nunga muang pelua. Tang meh pala anembiak indu nya malik ngagai lika seduai Lejan. Nemu kita ujau, nama utai dipeda Lejan seduai lika? Anembiak indu ti nyabak nya tadi tak nadai mua luas aja. Nadai idung, nadai mata, nadai mulut. Lejan enggau lika. ti meda utai baka nya lalu nyerauh naka pemesai nyawa ucau. Spek lejan pala patung iya nyau lemi utai dipeda mega belubah petang ngujungka tudah lejan luput lika mega sama luput. Semadi meh bala bakih seduai ke bukai pulai beraja malam ngerak seduai baru meh seduai sebakih iya ngeleda ucau. Kenu ku bala bakih lejan seduai lika nusi ucau. Sida meda Lejan seduai lika galek ba kaki lima buding. Bisi siku penyelia asrama nanya tudah Lejan nama kebuah seduai sebakih iya tau luput. Lejan enggau lika pun nusi nama utai ti udah nyadi ba seduai sebakih iya malam nya uchau. Udah lika seduai Lejan nusi, baru meh siku pengajar ti benama Pita nusi. Kenu ku pengajar Pitau Chok, ba kandang taun semilan belas tujuh puluh semilan, bisi siku anembiak indu pemeri empat parai labuh ari Berinda laban dijuk ke bakih iya empu. Kenyau ari nya meh, anembiak indu ti parai nya tadi suah dipeda ngayanka diri. Udah utai ti nyadi malam nya uchu, sida Lejan Sebakih pen takut deka pansut ari puding pama lemai hari. Pengajar Pita mega mekat lika seduai Lejan enda ngasuh seduai Sebakih ingat ke utai ti udah nyadi malam nya uchu. Au, nya aja meh naka pengingat tudah Lejan uchu.